I tino eke a Avengers Endgame, nau mai ki Moto Māori, i te rā nei ka whakamahukitia te whakapaenga o Avengers Endgame. E mōhio rānei koe ki ngā Avengers? Pāwhiritia ki raro kia hono mai tō kūkara, pukamata rānei, ā, whakamātauhia te pātaitanga i Moto Māori kia whiwhi taonga i Culture Fly. Kia mataara, he whāki kurahuna tēnei. Ko te kiriata 22 a Avengers Endgame i te Marvel Cinematic Universe, kua roa e tāria ana, e rawekehia ana. Nā reira, he nui ngā pōreareatanga hei tutuki, engari kua whakakapia katoatia te nuinga o ngā whakaaro matua i mua i te putanga o te rārangi ingoa. Spare his life, and I will give you the stone. I Infinity War, ka whakapakepake a Doctor Strange i a Thanos kia tohu i a Tony Stark mā te tuku i te Time Stone. I mua i tana hurumutu atu ki ngā pārurenga o te ao, ka kī a Strange koinei anake te wā ka hinga a Thanos i a rātou. Tony, there was no other way. I mōhio a Strange ko Tony te ara e tutuki ai te rere i ngā rohe wā e āhei ai ngā Avengers ki te kohi i ngā Infinity Stones i mua i tā Thanos. He nui kē atu te wāhi ki a Tony me tana whakatikatika i te ao. Ko te pakanga o ngā pakanga ka tū anō i waenganui i a rāua ko Thanos. Tērā te whakaaro ka wikitōria a Thanos, engari rā ka hinga ia i ngā ringaringa o te tangata. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I te rironga o ngā pōhatu e ono i tana Iron Man Gauntlet, ka hurumututia a Thanos me tana ope e Tony, ka tōwae ai i tana kōrero rongonui i te kiriata tuatahi, te MCU. I am Iron Man. Koinei pea te wāhanga motuhake katoa i te MCU, ahakoa ka kotahi atu ki tētahi o ngā wāhanga whakahiatangi katoa. Ka pokea nuitia te kairaweke i ngā Infinity Stones, koinei i herea ai te ringa o Incredible Hulk, i tata mate ai hoki a Thanos. Nā te mea he tangata e hia nei ana tata matenga, ka pau katoa te kaha o Tony i tana pakē, i ana matimati. E karapotia ana e rātou ko Pepper, ko Peter me ōna hoa mauroa, ka manawa kiore a Iron Man. I hope they remember you. Nō te hanganga o Tauni i tana mīhini Mark Tū, ka taitapahia e Pepper te mīhini tuatahi ki ēnei kōrero, te hāponotanga o te ngākaunui o Tony Stark. Haere ake nei, ka pirihongi ērā kōrero paki ki te tangihanga o Tauni. I taua whakamaumaharatanga, whakahiatangi rātou ko tana tamāhine, ko Morgan, me ōna hoa whawhai. I rongo hoki i te korenga o ētahi, i konei ka kitea ehara i a Tony anake te utu ki te turaki i a Thanos. E riro ai te Soul Stone, ka whakahere a Natasha Romanoff i Vorma. Na Bruce Banner te kōrero i ngana ia ki te whakaora i a Natasha, engari ahakoa ngā pōhatu auare ake. He tohu tēnei e kore hoki a Gamora e whakaara ake, na Thanos ia i whakaraupanga,

Ka rā anō ia i Guardians of the Galaxy, Volume Three. Ko Gamora tētahi o ngā kiripuaki matua e toru i mate i mua i te pakē a ngā matimati o Thanos. Ko rātou ko Vision, ko Loki. Ahakoa kāore rāua i whakaarohia i Endgame, kia mahara noa ake ki ngā whakaaturanga hou o Disney Plus streaming service kua mana kē, ko WandaVision me Loki. I te pekanga o Avengers ki te tau 2012, ka riro i a Loki te Tesseract hei pakiha māna, Hei ara ora pea tenei ma te God of mischief ahako ehara i te ora marika. No resurrections this time. I tua atu ēnei, ka hura katoa ngā kōrero i Endgame. Ka kotahi anō a Clint me tana whānau, kei te whakatika a Peter i tana haere ki Ūropi, ko T'Challa kua mano anō hei Kīngi o Wakanda, Ko Scott rāua ko Hope kei te kōrero tahi ki a Cassie Pakeke, ko Valkyrie te rangatira hou o New Asgard, kei tō ngā Guardians taha a Thor. Who the hell are you guys? E mau ai ki te oranga tonutanga o te MCU, me hoki anō a Steve Rogers ki ōna mata ki te whakahoki i ngā Infinity Stones i tangohia i te wā o te Time Heist. Ka ngana a Banner ki te whakahoki i a Cap ki āna mata, engari kāore i pērā. Ka kite a Sam Wilson i tētahi takitaki i te taha o te awa, Ko Koroua Steve Rogers, nāna te whakatau kia noho i ōna mata e kitea i ngā mahuetanga kāore i kitea nōna e mātao ana. Mēnā koe kua pānui i ngā kōmeke, kua mōhio koe nā Wilson, nā Bucky hoki te tūranga o Captain America i hāpai, engari i tohua kētia Sam e Steve. Ka tae ki te wā ka tukuna e Rogers tana hīra ki a Wilson, nāna e whakaae i runga anō i te aki o Bucky, E mōhio rānei koe kei te whakaritea e Disney Plus i ngā hōtaka Falcon and Winter Soldier? You couldn't have done that earlier? I hate you. Ahakoa kāore i tino kōrerotia e Steve, ka kite tātou i tōna ao mārire hūmārie anō hoki. I tētahi whare, ka kanikani tahi rāua ko Peggy Carter, kua roa tēnei e tāre ana, Engari ka tutaki rāua, ka puta. You gonna be okay? Yeah. Yeah, I just... I had a date. Nā te mea ko Captain America te first Avenger, e tika ana kia whakakapia tēnei wāhanga motuhake i MCU ki tāna e tino wawata nei. Are you ready for our dance? Kua whāki mai a Robert Downey Junior rāua ko Chris Evans, ko te Avengers Endgame pea te kiriata whakamutunga i te MCU. Nō te matenga o Tony Stark, me te ruānukutanga o Steve Rogers, me uaua ka kite i a rāua i te wāhanga tuawhā, ā, tutuki noa. Mēnā tērā e tika ana, kua tino tika tā Endgame whakakapi i te wāhi ki a rāua. Ahakoa pēhea te koke a te MCU, anei tētahi pitopito kōrero, ka maumaharatia e Endgame, ā, haere ake nei. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Kei te whakaae koe? Tirohia ēnei kiriata pai i Mojo Māori, ohaurutia, ringihia te pere kia tae atu ngā kiriata hou ki a koe.